Jadi nang anum-anuman Sebuting dulu kita mudah-mudahan Ikam masa akan datang nang penting mencari dunia ini cukup Cuma berat bang Untuk duduk di cukup itu berat Bujuran Lingkungan kada mendukung ikam Bujuran Caya aja lo Berumah asal cukup padakan urang marusak pamandangan. Kada mandukung lah. Nah rumahnya wani jar kada mandukung lalu lawan pamandangan. Hancur dulu. Tapaksa hancur. Akhir zaman ni. Ayo akhir zaman. Kada ada nang mandukung. Apalagi pulang wayahini ni lah. Nang dicari tu nang gajih banyak. Mencari laki nih. Bila gaji sadikit kada di tarimanya, anu padahakannya masih hijau lah. Lombok pala lah. Anak aku masih hijau lagi jar. Anakku masih anum lagi. Besok nang badatang gaji randah. Takana nang badatang gaji tinggi. Oh. Ada tukang beca badatang, kada tarimanya. Takana bubuhan nang gaji gonol datang, wah langsung kada baistigharahan. Itu. Kadada nang mendukung untuk hidup cukup tu nah kadada. Kadada. Belum lagi kuitan sendiri kadang-kadang kada mengerti arti hidup cukup. Seorang anak hidup cukup tegang. Ya Allah. Apalagi kena pulang ada urang tu Senin lain baju, Selasa lain, Rabu lain, Kamis lain, Jumahat lain, Sabtu lain, Minggu lain, berapa buting dah baju. Seminggu tu delapan, balum cawat lagi. Ada kita ni kada cawat semiminggu ni ngingitu haja. Paling dua tiga buting cawat, tapas sebuting, pasang sebuting, behurup haja ni hatan manapas. Jadi kada bebau cawat. Nah, ada ni kada cawat hari-hari lain. Ayo, kada lah parlu duit. Maka camoh becari. Wihini pulang sunyi pasaran. Adalah menambah permen. Ya Allah. Kada kawa. Nang handak hidup cukup tu nah. Belum lagi tuntutan bayar anak sekolah. Belum lagi. Belum lagi bayar ledeng. Belum lagi bayar listrik. Nah malapas nitu nah kada kawa lagi kita. Kada kawa bayar ledeng. Nya ka ampih pang beledeng. Kada kawa lagi. Bila cinta sudah melekat. Tahi gigi asa coklat. Malapasnya ni nah kada kawa lagi kita. Ampih jadi tanda balistrik sudah kada kawa bayar. Kada balalampuan. Mbah apa lampu? Lilin. Bahari ja lilin jua. Kada wani lagi, kada kawa lagi. Kada kawa lagi nang bukaka lilin tu nah kada wani. Malah pulang bagarunum, wah kada nyaman lalu jar balampu lilin. Hah. Padahal duit kan ada lagi, maka apa? Duit kada ada. Kada wani nang hidup untuk cukup di dihiga mehiga kada mandukung lo. Jadi gin nang bini behutang aja gin dulu, wah kena gampang aja bayarnya, bayar gampang pas sampai bulannya kena abut. Kada usah dicabut PLN, lampunya ja dikurangi banyala. Nah mintu aja bayaran asal misalnya saratus, padahal duit tiga puluh ribuannya non, jauh banar kalo tiga puluh ribu bisi duit bayaran listrik sabulan saratus berarti dikurangi berapa tuh tujuh puluh, nah dikurangi lampu nang lilima watt aja tuh. Hii. Ni kada handak larang jua. Imbah tu pulang di kamar pulang handak mulai behias jua. Wah di wc ngintu jua di tripping jua tuh. Sorang jua nang mencari anu dunia nih. Ayo. Ada lagi nang aneh, bila baganti merek mobil nukar, datang pulang merek hanyar nukar. Wah, nangini kada kasasahan dunia. Ada kita ni kada, asal balum rabit pakai ja. Buhan kita ni lo nyaman ai hidup. Tapih asal jangan rabit aja, iam sudah nang rabit jadi tambal. Batambal jahit nang rarabitannya handak ka dalam haja. Mana urang tahu. Mun urang tahu jua asa jangan kalihatan ha nangitu. Tahu pada rabit haja tapi kada malihat jua kada papa santai bubuhan kita ni buhan santai. Nya nang bubuhannya nang pina baatur banar tu pina abut. Abut. Nah abut tadi pang. Bubuhan kita ni saruan adah. Bah batapih ba baju koko bakopiah sudah, atau ne bagamis bakopiah sudah, bubuhannya tu kan saruan harus bejas, sepatu, nah cubaan ja kada basapatu kada kawa, bejas kada kada kawa, nah meuyuhi ka awak, buhan kita ni nang penting saruan tu makannya, iyo kalo bah sudah baju barasih haja, kada tahu muha makan, Bulik berarti amplok. Biar nang saribu isinya ya Allah. Jadi hidup kada banyak masalah. No, saruan aja buhan kita nih napa santai aja. Ya, memang kada kau nukar kendaraan bersepeda. Saruan, saruan pengantenan nih. Kenapa jadi bersepeda? Nukar kendaraan kada kawa. Kita hendak hidup secukupnya aja, Pak. Sepida, cubaannya basapeda datang kasaruan di gedung-gedung nang mewah. Tahuam lah. Ih kada kada kada habis pikir aku. Kadada nang mandukung kita tu nah. Maka di situ tidak ada parkir sepeda. Ujarang, kaya apa kita nih. Mati mikirakan padahal hidup kita cukupnya ini. Kadada nang mandukung hidup kita nih kadada. Untuk hidup syukur nih kita nih kadada. Besepeda nah cek, padahan urang nang sasat saruan padahal kita diundang, handak ke pinggir ta kunci higa pohon jarat ai lontalin han naik mana kita baju biasa sandal gapit cengangan urang han kadada nang mendukung kita untuk hidup cukup tu nah kita cukup arnya ini pang nang kawa kita tukar. Sandal sandal gapit ja kawa kita tukar tapi berasih kada beluang tumit ne ya kalo sepatu apa ne ba selawar baju berasih ai assalamualaikum ja kita kadada nang meherani nya ya Allah kadada nang mendukung kita untuk hidup cukup tu kadada akhirnya kita merasa tesiksa hidup lalu bepikir handak jua kaya urang kada usah hidup kaya urang nang kaya kita aja hidup tu mun nang kaya urang usia kaya urang bungul. Nang kaya kita haja, kita ni mampunya saapa. Nang ini nah, nang kadada nang kawanya maamalakan kasian, dud dihiga mihiga kada mandukung. Masya Allah. Sian, kasian banar. Akhirnya laluk handak kaya urang, beusaha ai bagawi, kawa jua nukar sepatu, kawa jua, oh bila saruan dihormati urang, bungul. Dibungulinya dunia kita kaitu. Urang ini kemampuannya ikam sandal gapit, hormati, inya ini urang cukup, urang yang cukup, urang yang mampu untuk cukup, hebat lagi. Ya Allah. Sedih sebenarnya. Dunia ni pang serang berakhir. Maka nang kita-kita ni kalah. Kalah. Bapangantenan lah. Cobaannya nang secukupnya. Baju seadanya, galang seadanya, kakalung seadanya, dah harapan. Kadada nang mandukungnya. Kita dihina urang, kita diinjak-injak urang, lalu minjam haja kakalung lawan kula. Lalu menyewa haja galang lawan kula. Nah, galang sampai ke siku. Pak pangantenan manampaiakan, nah ini kesugihan unda, sugih nangapa minjam. Ni dunia, padahal jaka sacukupnya ja sudah ai. Kita ni kada bulih pulang manyambati urang, urang ni cukupnya saitu, sukur inya bajunya pina balain lawan jilbabnya bakalahi ni, biar ha inya, inya kawa nukar nangitu haja, asal manutup au rat. Kita ni jua bore jua panyambatan jua pulang. Kada cucuk lalu jilbab lawan baju nitu jar bakalahi. Mun bakalahi halat, kayapa mahal lih. Andi mapa lagi aku ni, supaya kita ni nah nang jangan mahina orang dengan keduniaan. Orang handak hidup cukup kanapa dihina, orang handak hidup sederhana kanapa dihina. Apa salahnya dia, kesiannya. Malah aturnya didukung, nyawa hidup nangkaini unda harus manuruti nyawa, kada tatahu muha kada papa jua. Mun urang mandi kada babau jua, biar am bajunya buruk tapi kada babau. Minyak harum nah, sudah ai, seadanya. Wahini minyak harum harus larang nah, ssssss. Bila kada ssss kada mau saruan, bungul. Kada makanlah bek saruan nyata gancang makan. Aduh. Aku lah malam sabtu tu benikahan, maadaakan di rumah, kulihati, masya allah jaku bagusnya urang ne, ada nang baju tu seadanya lalu nikah kasian kada tahu muha jribnya bujurnya jua nang penting nikah, baju nomor sapuluh. Bergamis kesian babakopiah sudah ai gamis tu buruk haja dirinya pikirinya kada bapa jua kada gamisnya jua nang nikah nangitu nang nikah aku tu malihat masya allah nan kaya ini ja ko jadi kada beban ni kada harus kaya ini harus kaya ini baju kaya ini kaya ini duit pulang. Nang seadanya ja. Jujur itu bagus, ya kalo? Bedusta itu kada bagus. Mun sorang kadada bisi duit, jujur ja. Jangan didusta-dustaakan nah. Mudahan asal cukup haja hidup. Nah, jadi dicukup-cukupakan. Jangan tatahu muha muha ikam jua. Ikam kada parlu hidup kaya urang, ikam hidup kaya ikam. Mun kaya urang, busia urangnya luput. Bekayau sorang aja, berapa sorang parlo, berapa sorang nang bisi duit, andim apalagi aku nah nang bungol nang ini nah, aku bungol mendukung ku orang cukup, bujuran kenapa nyaman orang cukup ni kata tahu muha, muha muhinya jua. Aee. Ya Allah.